Зинурович, дип сез 96 нчы елда театраль факультетка ничәмә ничә абитуриент арасыннан сайлап алган студент буларак эндәшсәм, Илдар абый. күпләрнең яраткан артистына эндәшкән кебек бүген э, вакыт-вакыт Илдар абый дип эндәшермен инде. Сезгә ничек уңайлы? Илдар абый дигез.
Илдар абый дисәк уңайлырак булыр, әйме? Әйе, үзебезчә.
Үзебезчә, яхшы.
Студиябездә менә шундый җылы атмосфера, дуслар. Э, сез дә безгә кушылыгыз. Кич утырабыз без бүген. Рәхәт кенә итеп. Илдар абый, ярыймы? Бернинди киеренкелексез, рәхәт кенә итеп иҗат турында сөйләшик әле. Э, күп тапкырлар менә шуңа игътибар итәм мин. Урта буын, өлкән буын кешеләр э, шул кадәр пунктуаль, әйме, һәм э, яшьләрдә менә бу сыйфат бик сирәк дип әйтер идем мин. Э, билгеле, моны төрлечә аңлатырга була. Э, мәсәлән, кешенең холкы белән яисә замананың тизлеге белән дә аңлатырга була. Әмма менә үзегез пунктуаль кеше буларак әйтегез әле менә соңга калу күренешенә. Нинди бәя бирәсез һәм гомумән ничек сезгә менә шундый кешеләр? Пунктуаль кешеләр белән билгеле җиңелрәк, ә менә соңа калганнар белән бу проблеманы хәл итеп буламы, Илдар абый, ничек тә булса, әйтегез әле. Мин карт кеше, өлкән кеше буларак яшьләрен сүгә башлыйм инде мондый вакытта. Әйдәгез бергәләп. Яшьләр тәрбияни була пунктуальсызлыкка. Чөнки безне ничектер өйрәткәннәр Без пунктуаль, без соңа кала алмыйбыз. Без бер сәгать алдан киләбез, ярты сәгать алдан киләбез, әзерләнеп, э, шул атмосферага кереп, булачак эшнең атмосферасына кереп, э, әзерләнеп киләбез. Хәзерге яшьләр бераз э, Э, сиздерәләр пунктуальсызлыкны чөнки каян беләм белеп әйтәм чөнки 52 ел мин казан театр училищесында укытам студентлар белән яшьләр белән эш йөртәм Барсы да моның тора тәрбиядән. Әти-әни өйрәтмәгән икән, өйдә өйрәтмәгәннәр икән, менә ул исәнләшә дә белмиләр кайбер яшьләр. Пунктуальлек турында сүз дә юк инде. Соңа калып киләләр, бер сәгатькә дә соңа калып килергә мөмкин. Ләкин мин шул э, шуны исәптә тотып инде тәҗрибәм буларак бер генә әйбер. Дәрес минем башлана, мин Ишекне биклим, соңга калган кеше керми ул көнне дәрескә. Бөтенесе алга китәләр. Менә шул акыртын гына, акыртын гына өйрәтәсең, тәртипкә өйрәтәсең, алдан килә башлыйлар, тәрбиядән килә. Әти-әни тәрбиясеннән, укытучылар тәрбиясеннән килә. Бераз гына шелтәләп таласың, кемнедер мактап таласың. Менә нигездә тәрбияләү соңа кала икән исәнләшми икән димәк ул тәрбия күрмәгән бала Шулай ук бу кешенең җыйнаксызлыгын да күрсәтә бит әле, әйме? Ә менә андыйлар артист була аламы? Күп инде алар, андыйлар да күп киләләр. Соңа безнең театрда риваят кебек бер әйбер бар. Марсель абый шулай сүгәдер, Сәлимҗанов Марсель абый. Кайбер артистлар соңа калып киләләр. Киләләр дә әле репетициягә кермиләр театрда йөриләр кайдыр э, туалетка баралар буфетка кереп чыгалармы шунда йөриләр бер ун он биш минутка соңа калалар марсель абый син кая йөрдең мин башланды бит инде менә он биш минут алдан башланды репетиция мин монда идем театрда менә монда булырга кирәк дип менә монда күрсәтәдер и хәзер без инде аны шул берәр кеше соңа калса бөтенебез э, бергәләп Менә монда булырга кирәк дип шаярып инде үзенә күрә бераз тәрбия үткәрәбез. Бик кызык әйберләр ул. Театрда әлбәттә була алмый андый баш башта булгалый, аннан соң өлкәннәр әйтә, режиссерлар әйтә, эш Безнең бит җидедә спектакль башлана, унбердә репетиция, сәхнәдә булырга тиеш. Анда сәхнәдә булыр өчен алдан килеп текстыңны карарга тиешсең, ки репетицияме, спектакльгамы киемеңне киергә тиешсең. Шуңа күрә анда инде син соңа кала алмыйсың. Бик тиз бетә андый гадәтләр. соңа кала торган гадәтләр. Димәк, дәвалап була моны. Була, була, була.
Менә режиссерлардан күп тапкырлар ишеткән бар, э, ул артист белән эшләве уңайлы дип, әйме? Тыңлаучан булырга мөмкин, ул талантлы булырга мөмкин. Гомумән башка сыйфатлар да керергә мөмкин бит инде аңа. Һәм беренче чиратта әзерлекле һәм репетициягә вакытында яисә съемкага вакытында килүе дә мөһим бу кешенең. Һәм бу билгеле һәрбер кешегә дә кагыла бит инде. Бөтенесе дә артистның артистка гына түгел. профессиональ әзерлеклеге.
чөнки менә ул э, съемкагамы спиге э, репетицияга киләсеңме текстын карап килергә тиешсең ул беренче әйбер икенче әйбер эшеңнән әзерләнеп килергә тиешсең сиңа режиссер әйтә ниндидер максатлар куя менә шушы юнәлештә барырга кирәк дип син шуны актер буларак И үзеңнең индивидуальностеңнән, үзеңчелегеңнән чыгып, әзерләнеп килергә тиешсең. Синең органик аша ничек? Ниндер кызык әйберләр уйлап табарга тиешсең. Репетициягә, съемкага син әзерләнеп киләсең. Режиссер шуны күрә дә, а, менә бу эшли торган, бу әзерләнеп килә торган формадан килергә тиешсең бик Э, аллага шөкер хәзер бетте ул теге э, формада формасыз килү эшкә килү не вакытлары ләкин андый вакытлар да бар андыйларны бик тиз эштән чыгаралар шуңа күрә формадан да килергә тиешсең әзерләнеп текстыңны әзерләнеп килергә тиешсең һәм иң мөһиме үзеңнең фантазияңне кушып үзеңнең э, индивидуальлыгыңнан чыгып органикага оештырып шул әзерләнеп килергә тиешсең менә шәүкәт абый иң зур мисал менә шәүкәт абый биктимиров иде ул шул кадәр фантазиягә бай иде без әле сәхнә репетиция башлана без әле бер өч дүрт көн генә әле текстны карыйбыз текстны укыйбыз рольдан ә шәүкәт абый инде сүзләрен белеп уйный башлыйдыр ие. Һәм үзе шулай уйный башлагач, ул безгә үрнәк күрсәтеп, үзе белән безне дә алып китәдер ие, шул стихиягә, шул дөньяга алып кереп китәдер ие.
Эльдар абый, режиссерга артист белән эшләве уңайлы дип әйтик, әйме? Мәсәлән, ул тәртипле булса, э, шулай ук инде ул үзен үзе җыйнак тотса, әйме? Ә менә артистка режиссер белән эшләү уңайлы яисә уңайсыз була аламы? Ул була.
Була, бик еш була. Менә э, әйткәнемчә 52 ел укытам, 4 ел саен бер курс чыгарам. Шул курсны чыгарганда мин аларга бер генә сүз әйтәм. Балалар, зур рольгә кызыкмагыз, э, хыялланмагыз, зур роль дип, максат дип куймагыз. Менә күп рольләр уйныйм дип максат куймагыз. Бер генә максат булырга тиеш. Үзеңнең режиссерыңны табарга тиешсең. Сиңа шул бик кирәк. Сине ярата торган, синдә актерлык сталыгын күргән режиссер, сиңа мөкиббән киткән режиссер кирәк. Һәм син дә аңа гашыйк булып, син аңа үзеңнең җаныңны, тәнеңне биреп, аның белән эшләргә әзер булып торырга тиешсең. Менә шул вакытта гына синең ролең дә булачак, уңышлар да булачак. Менә андый режиссер белән уңайлы була. Ә, әгәр дә синең режиссер түгел, менә була шундай бер бик сәләтле син. Әллә нинди рольләр уйный аласың. Режиссер белән синең дөньяларың химияң туры килми. Әйе, әйе. Әйе, менә ул кабул итми ул сине кеше буларак. Анда инде эшләп булмый. Анда эшләп булмый. Анда барыбер каршылыклар чыга. Тегеләй итеп карыйсың, былай итеп карыйсың. Каршылыклар чыга. Бер-береңне аңламыйсың хәтта. төрле телләрдә сөйләшәсең ә кайбер режиссер белән ул сөйли башлый гына аның фикерен эләктерәсең аның уйларын аңлый башлыйсың да шундук уйнап бирәсең менә ул иң зур бәхетнең югары ноктасы инде Эльдар абый, э, артистның язмышы күп очракта режиссерга бәйле. Әлбәттә. Әлбәттә, һәм аның роле булу булмавы аңа бәйле. Билгеле, һәрбер артистка да роль биреп бетереп булмый. Һәрбер артистны да һәр спектакльдә уйнатып бетереп булмый. Һәм артистлар күп. Бүгенге көндә аеруча күп артистлар, яшь артистлар да күп. Аларның һәрберсенең дә төп рольне уйнасы килә. Аларның массовкада йөрүчеләре килмәскә мөмкин, әйеме? Күп очракта бит инде төп рольгә өметләнеп киләләр. Ләкин Барысын да уйнатып бетереп булмый бит аларның. Менә бу очракта алтын урталыкны режиссер ничек таба икән соң? Монда кешелеклелек сыйфатларын да югалмас, югалтмаска кирәк. Тагы бер Профессионал нәрсә белән мин буларак та. сезгә ни Марсель Хәким, Сәлим Җавадны үрнәк итеп китерә алам. Э, Без бик бер коллектив булып яшәдек ләкин барыбер коллективта була бит теге кемдер каршылы каршы сүз әйтергә ярата марсель абыйга каршы сүз әйтәдер марсель абый белән э, җыелышларда талаша торган кешеләр бар һәр бер заман карайсың менә шулай э, конфликт туа ә марсель абый бер берничә көннән соң ул кешегә роль бирә зур роль бирә мин үземнең сораганым бар марсель абый ул бит сезне сүккәне нигә аңа роль бирәсез менә эшләсен роль эшләсен минем турында азрак уйлар эшләсен рольдәнне дип әйе менә ул аның өчен актерның профессиясе буенча син гел әзер булырга тиешсең был һәрвакыт син роль уйнап тормыйсың бер ике өч роль була да ниндидер пауза була Юк, сиңа туры килгән роль булмый, сине күргән режиссер булмый, пауза була. Аңа карап син бит туктарга тиеш түгелсең. Аңа карап кына син барыбер үзеңне формада тотарга тиешсең. Менә минем минем дә шундый паузалар була. Нигә мин менә училищега ябышып ятам яшьләр белән гел яшьләрне укытам, үземчә инде укытам. Мин анда гел формада Көн саен анда эшкә баргач, репетиция үткәргәч, мин үземне формада тоям. Төрле формада, төрле яңалыклар, ниндер яңа алымнар, новый выразительный средстволар күрәм, табам үземә. Мин һәрвакыт формада торам. Менә ул э, актерның, актерның э, профессиональ җаваплылыгыннан тора. Ул һәрвакыт формада булырга тиеш. Менә әйтик, э, Голливудта Сталлоне. Сталлоне бер заман күренә башлый да төшә башлый да аннан соң пауза була чакырмыйлар моны беркая да ул ни эшли ресторанда официант булып эшли ләкин көн саен нигә студияга барып актерлык осталыгы буенча урыннан ниләр дәресләр ала үзен формада тота зур пауза була шуннан соң типаж буларак күрә алалар әйдәле уйнап бир әле ә ул формада ул Искитмәле шундук уйнап бирә дә, моны әйтәләр, ой, менә бу эләкте, эләкте, менә шуннан китә. Һәрбер актерда мондый тәнәрсләр була, әйме? Таләп бөтен артистларга булырга тиеш. Бар кайбер ялкаулар, бар. Мәнсез дияр идем, исе китми. Юк, Роль юк, ярар, китми икән. Зарплата килә бит, йөри шунда өстерәлеп. Ну шул гомер буе шул теге э, ике сүзлек, ике сүзлек роль, бер сәхнә, бер мәртәбә сәхнәгә чыгып күрә торган рольләр була. Аннан соң югала, югала да театрдан үзе китә. Ул хәтта уртак ул артистта булмый. Юк, ул урта арты куллы артистта була алмый, чөнки әйтәм бит, безнең э, профессия сәләткә караганда хезмәт таләп итә, гел хезмәтте таләп итә. Нинди генә булсын, кинога барасыңмы, телевидениега барасыңмы, э, спектакль уйныйсыңмы, гел хәрәкәттә булырга. Әйдәгез бер конформитив сорау. Сәләтле ди студент, әйме? Студентлар турында сөйләшик әле. Сәләтле ди студент, әмма ялкау. Бер нәрсәсе дә юк кебек икенчесенең, әйме? Ә, әмма артист булам дип тырыша һәм күзләре яна аның. Кайсын аласыз группага? Иксендә.
Иксендә. Тегесенең сәләте күп, ә, э, эшләгәннең э, нәтиҗәсе дә була. эшле сәләте азрак булса да эшли торган минем э, нидә э, минем эш дәверендә булганы бар менә хәзер нур театрында мәхмүт э, и фамилиясе оныттым мәхмүт мәхмүт мәхмүт нур театрында бик танылган артист ул кечкенә генә буйлы шундый тыйнак кына малай иде килде әллә ни зур сәләт белән күренмәде болай теге йөри инде бик бер заман Э, минем бер бик шәп кенә бер сәләтле артист э, студентым китте дә училищены ташлап китте ә минем дипломный спектакльдә главный рольне уйныйдыр ел главный рольдә кешем юк бу егет килде дә махмуд э, мин менә әзерләп карыйм әле әзерлә әзерләп килә бу өч көн ә мин тегендә училищеның кешеләреннән сорыйм охранниклардан әйтәм кайчан эшләде төннәр буе эшләде ди төннәр белән калып эшләде ди өч дүрт көндә шәп иттереп эшләде, бирелеп эшләде, шәп иттереп күренде дипломный спектакльдә һәм э, шуннан соң театрга килеп, Нур театрында гөрләтеп хәзер зур урын ала. Әнәниләрне уйный, Галия бануның әтиләрен уйный, бөтен комик рольләрне уйный. Халыкның яраткан актеры ул хезмәт итеп үзенең сәләтен үстерде, зурайтты, байытты. чыкты. Үзенә дә файда, театрга да файда, тамашачыга да файда. Ә күпме вакыттан билгеле була бу? Әйтеп булмый, әйтеп булмый. Еллар узарга мөмкин, Еллар әйеме? узгач та була.
Әйе. Менә э, бар шундый актер нәрсәдер күренмәде, күренмәде. Күренмәде. Актер былай теге урта кулдан да түбәнрәк булды. Театрга килде, театрны ташламады. Бетергәч театрга килде, театрда йөрде бер 10 еллап. Юк, исемен әйтеп тормыйм инде. Шуннан соң тәҗрибә күрәсегез җыелган, вакыты җиткән, в нужном месте, в нужное время килеп чыкты бу. Спектакльдә, бер спектакльдә яңгырады. Икенче спектакльдә, өченче спектакльдә бөтен кешене хәйран калдырып, мин үзем шаккатып карап нәтәм, бу ничек шулай э, шәп иттереп уйный башлаган икән дип. Менә андыйлар да була. Була икенче ягы э, училищега менә балаларды җыясың. Ай, шәп, кыяфәте бар, бөтен сәләте бар. Укый башлый, бер ярты елдан соң күренә бер нәрсәсе дә юк. Ансы инде менә үз алар югала инде бөтенләй. Ялгышасың, ялгышу да була. Була да. Була, бик күп була, бик еш була, ялгышу була иде. Ләкин э, менә урта куллы, урта сәләтле берәр студент шулай үз өстендә эшләп үсеп китсә, шун шуны күреп шатлануымны белмисез аңлый алмыйсыз бик нык шатланам бик күп бик нык горурланам шуның белән чынлап та бүгенге көндә сезнең укыткан укучыларыгыз арасында бик күп танылган шәхесләр артистлар театр артистлары кино артистлары аларның хәзер э, берсен һәрберсен аерым санап утырырга кирәк түгел чөнки алар бихисап әйе илдар абый рәхмәт сезгә бу урында мин дә айгөл хәйруллин да шулай ук сезгә рәхмәт әйтәм э, чөнки кайчандыр Мин 1996 елда, юк, мин 95 елда килдем ә, күренергә, бу инде ә, институт. институтка, әйе, театр факультетына. Аңарча әле безне ә, килеп күренеп китәсең, карый, карыйлар арти, артистлар, барыбер ә, үзара артистлар тирәсендә. Шул вакытта Марсель Хакимович әйтте, Юк, батмый. Буе да бәләкәй, йөзе дә кечкенә генә, батмый бу, диде. Тик ни өчендер сез мине театраль факультетка алдыгыз. Мин әле дә сезгә рәхмәтле. Ә беләсезме, ул вакытта мин әле дә хәтерлим, ә, Чеховның ә, мәсәлен Юк, Абдулла Шамуковның Габдулла Регин, Шамуковның да. мәсәлен сөйләгәндә, э, шунда сез рольләрне алыштырдыгыз. Мине бүрен э, бүре һәм бәрән мәсәлен укыганда, бәрәнне кыю, көчле итергә итеп сөйләргә куштыгыз, ә бүрене мескен итеп сөйләргә куштыгыз менә шул вакытта сез миңа карадыгыз да була синнән дидегез мин әле дә хәтерлим ул сүзләрне субханалла рәхмәт сезгә бик зур һәм э, чынлап та менә кулымны йөрәгемә куеп рәхмәт әйтәм бүгенге көндә ирешкән уңышлар һәм әлбәттә инде ул э, бер яктан зур тырышлык сүз дә юк икенче яктан сиңа ышаныч булганда син не имеешь право ыыы кешенең ышанычын өметен акламаска дөрес менә шул әйбер бар ә, бераз гына тәнәфес ясап алыйк мөмкин булса тамакны чылатып алыйк музыкаль тәнәфес ә, әлеге җырдан соң әлеге җырны ишетүчеләр аңлап алырлар ни өчен әлеге җыр икәнлеген ә, без тапшыруыбызны дәвам итәрбез без турыдан туры эфирда эшлибез

Ошыймы бу җыр сезгә, Эльдар абый? Юк. Ник? Ә сезнең яраткан җырларыгыз бармы? Бар. Нинди җырлар яратып тыңлыйсыз? Мин
Венера Ганиева җырлаган җырларны яратам. Ул искитмәле искитмәле профессиональ вокалист, шул ук вакытта э, классик э, башкару белән эстрадны берләштерә алды һәм аңа Ходай Тәгалә бик шәп зәвык биргән. бик югары зәвык биргән. Ул начар җырлар җырламый. Әгәр дә ул алып аны башкара икән, Венера Ганееваның башкаруында җыр әлбәттә минем өчен иң шәп җыр булып күренә. Венера Хатовна безнең тапшыруларны э, ул тыңлый Булгар радиосы белән гел бергә. Булгар радиосы концертларында бик еш чыгыш ясый. Һәм э, Венера, Венера Хатовна, мин сезне бик яратам. Сәлам сезгә. сез бик күп артистлар белән эшләгән шәхес һәм инде күп кенә концертлар оештырган, концертларның режиссеры булган. Унике ел татар җырын эшләдем мин. Э, гомумән, э, концерт режиссеры булу һәм э, театр режиссеры булу. Кайсысы җиңелрәк бирелә һәм кайсысында нечкәлекләре күбрәк? Алар икесе ике төрле әйбер, сүз дә юк. Икесе ике төрле, ул барыбер бер үк эш, бер үк эш. Эзләнү. Искусство путь поиска. творчество путь поиска эзләнү тегеләй эшләп карыйсың менә э, оптималь вариантны табасың э, эзләргә тырышасың инде тегесе дә кызык монсы да кызык э, эстрада белән эшләү кызык андагы шәхесләр белән җырчылар белән оештыручылар белән яңа кешеләр белән танышу булды минем өчен. Менә миңа бик кызык, әлбәттә, хаман җылы, бик э, җылы хисләр белән искә алам Марат Мәүлевич Гараевны. Ул вакытта Барс Медианың э, башлыгы иде ул. Без ул мине чакырды. Без аның белән шушы 12 ел буена э, концертларны эшләдек. Анда драматургия бар иде ул концертта, драматургия, интрига бар иде. Бик зур бирелеш бар иде анда. э, ниндер формалар табылган иде һәм миңа һәрвакыт марат мәүлүдовичның бик зәвыклы бик акыллы бик таләпчән кеше икәнлеген э, истә тотып мин аңа э, язмышыма бик э, рәхмәтлемен ул шәхес белән бергә очрашып бергә эшләгәнебезгә э, Концертларга йөрисезме үзегез? Кая? Концертларга йөрисезме?
Чакырганда йөрим, йөрим. Беренче, икенче яктан менә э, татар филармониясе э, Кадимны Нуруллин мине чакыра э, кичәләр эшләргә, истәлек кичәләрен, кемнеңдер юбилейларын эшләргә, анда аралашырга туры килә. Кызык, ул үзенә бер төрле форма. үзенә бер төрле форма ә э, спектакль кую инде театрларда ул үзенә икенче төрле форма анда инде э, шул ук эшләргә теләгең булса эшләп була материал әйбәт булса драматургия әйбәт булса әйтик концерт эшләгәндә аны э, драматургияне үзең язасың үзең оештырасың ә спектакльләр куйганда инде аны драматург драматург әйдәгез э, театрга кире кайтыйк әйләнеп драматургия турында бүгенге э, театрда гомумән драматургия кануннары буенча языламы әсәрләр сорыйм әле сездән шуны чөнки күп кенә э, хәзер бит инде яңа татар пьесасы күп кенә бәйгеләр әйме күп кенә менә шундый драматурглар тарафыннан язылмаган әсәрләр шулай ук чыга. Э, Сез э, ни диярсез? Кануннарга туры киләме? Андыйларны Кануннар- уйнарга ничегрәк сезгә? Моннан 100 ел, 150 ел элек Чеховның язган вакытларында э, режиссерлар

Инде ничә 20 елдан артык 22 ме 23 елмы үткәрә яңа татар пьесын бик күп пьесалар булды күп язучылар катнашты Туфан абый китте тагы кемнәрдер зур язучылар китте менә хәзер бик сизелә яшьләр тарафыннан беренчедән нинди генә син эшкә тотынсаң да ул эшне өйрәнергә тиешсең, белергә тиешсең. Белүче юк, драматургияне белүче юк. Мин язучы бит, мин бит менә язам диләр алар. Әйе. Менә бит шигърият бер кануннары бар. Прозаның үзенең кануннары бар, драматургияның үзенең кануннары бар. Драматургияне шигърият белән прозаны әле Университетта укыганда, филфакта укыганда өйрәнәләр. Ә драматургияне өйрәнмиләр һәм өйрәнергә теләмиләр. Менә карап торасың, бөтенләй аңламыйлар. Беренче яктан э, драматургияне белмиләр, икенче яктан бүгенге көн таләпләрен белмиләр. Э, таләпләр түгел, бүгенге көн проблемаларын белмиләр. Язалар ничә ел элек безнең авылның председателе менә шундый иде менә шундый кеше иде менә шулай эшлидер дип башка вакытны язалар яки ниндидер уйдырма кеше ышанмаслык уйдырмалар язалар яшьләр яза хәзер кызыксынып язалар ниндидер менә лабораторияләрдә алар өчен үткәрәләр күп пьесалар урын була Премияләр бирәбез, ә кулга алып сөйләрлек, сәхнәдә куярлык пьесалар юк диярлек. Менә ул бик зур проблема. Ни өчен? Яза торган кешеләр драматургияне өйрәнмиләр. Нигә Илгиз Зайниевны э, бердән бер хәзер э, пьесаларны Әйе. э, чыгара, әйбәт пьесалары, аның теге пьесалары басыла. Чөнки менә ул теге безнең э, институтта укыганда Аларның дәресләре гел театрда иде. Ул гел менә мин карап тордым, 5 ел буена каядыр идәндә утырып, коридорда, берәр почмакта идәндә утырып, э, бөтен э, дөнья классик дөньяның э, бөтен дөнья классик пьесаларын укып барды. Шериданны укыды, Шекспирны укыды, Лопе де Вегаларны, ул бөтен драматургияне әйбәт белә, ул аның структурасын өйрәнде. Менә шул структураны өйрәнгәч, Бүгенге көн таләп э, проблемалары барбер э, син дә утыра, син аны беләсең. Структурага утырта белә шуны. Шуңа күрә аның э, ниләре әнә ситсы туйын ничек бара. Билет табып булмый. Менә әйдәгез шул билет табып булмый дигәннән. Илдар абый, шул темага үзегез китердегез. Чынлап та, менә элекеге, булган бит инде, элекеге чорда да нәкъ шулай булган, әйеме? Чират торып билет алганнар, әйме? Э, спектакльләргә барырга чират торганнар. Хәзер дә шул хәл. Нинди бум бу? Аңлатыгыз әле. Э, театрга ш- спектакльләргә генә бәйлеме бу? Артистларга гына бәйлеме бу? Китте шундый чир, Аллага шөкер дим мин. Аллага Әйе, шөкер, Аллага шөкер. театрга бер генә сеанс түгел, икешәр сеанс куялар спектакльләрне. Э, билгеле, э, артист та бит тимердән корылмаган, ул да бит тере җан иясе. Э, ярый без тамашачылар киләбез дә карыйбыз да кайтып китәбез ә артист бит ул рольне уйнап чыга икенче сеансқа тагын роль туры килсә аңа тагын бик авырга туры килә ничек нинди буын бу аңлатыгыз әле шуны менә моны әйтеп булмый әлбәттә әлбәттә сыйфаттан килә спектакльләр сыйфатлы әйбәт спектакльләр әйбәт актерлар уйный режиссерлар әйбәт спектакльләр куя э, пьеса бүгенге көн проблемаларга җавап бирә халык шуңа кызыксынып килә э, менә кемдер әйтә эй аны бит хәзер халык яңа бинаны карарга килә нигә иске бинаны да киләделәр ие шулай тулы зал киләләр ие карыйлар иде яраталар ниндидер таләп э, теләк бар кешеләрдә яшьләр бик күп бик күп яшьләр килә. Менә шунысы сөендерә, яшьләр йөри. Без теге хәзер бит проблема, проблема, тел, яшьләрдә тел бетә дибез. Бар ул проблема. Ләкин нәрсәдер тарта, бар ул кан тартамы? Яшьләр театрга йөри, яратып йөри, кат-кат карыйлар. Бу чоры чоры белән бәйле түгелме икән? Юктыр, чор белән кем Э, аңлатып булмый аны менә бит туфан миңнуллин булганда нинди шәп теге драматургия иде спектакльләрдә э, шулай ук э, күптәнге чор бит инде хәзер безнең өчен егерме утыз еллык марсель салимҗанов куйган чор әйе йөз ел буе чор бара икән шул бер чор ул чор гына түгел инде бу инде театрның ниндидер әйбәт дәрәҗәдә торуы безнең театр гына түгел бит менә хәзер тинчурин театры әнә ничек гөрләп китте яңа бер сәхнәдә Яңа яшь режиссер танып булмый бит э, спектакльләрен. Э, шул ук теге хыял артыннан топорок мой красный косынки кишеңіз айтматовның әле казан егетләрен күрмәдем нәрсә икәнлеген төрле фикерләр бар ләкин миңа кызык халык килә бит карый бит
кызыксыну бар көчле сүз әлмәт театры кариев театры да шулай кариев театрында халык йөри именно барасың анда анда да аншлаг
Бик әйбәт шаукым, сүз дә юк. Әйбәт шаукымы
нәрсәдә торганын аңлатып булмый. Ә бер яктан карасаң, чынлап та әйтергә кирәк, чөнки э, бүгенге көндә татар театрына әгәр дә халык агыла икән, э, беренчедән яшьләр килә икән, димәк алар телне өйрәнәләр, телне онытмыйлар, телне саклыйлар. Телне са өйрәнү, өйрәнеп бик өйрәнә алмыйлар шул менә училищега да киләләр, театральный училищега татар артистлары булырга киләләр. Русча сөйләшәләр.
Русча сөйләшәләр нигә? Юк әле аңа хәтле э, проблема бар. Менә мин дача авылда Питрәч районында татар авылында, анда бит э, русча сөйләшәләр. Авылда да русча сөйләшәләр. Авылда русча балалар Казаннан киләләр. Алар бабайлары, әбиләре алар белән татарча сөйләшү урынга, алар авылда татарча өйрәнү урынга балалар әби бабаларын русча сөйләшергә өйрәтәләр. Менә бит хикмәт нәрсәдә. Мәктәптә элек мәктәп татар мәктәпләре күп иде, алар укыталар әдәбиятны. Бит тел байлыгы каян килә? Телне белү каян килә? Китап укудан, китаптан тел байлыгы үсә, ике сүз белән генә калмыйсың. Фикер сөрешү.
Фикер йөртү, җөмлә төзелеше. Ә хәзер яшьләрдә ул бик аксый. Менә еш кына әйтәләр. Еш кына бит э, теге менә хәзерге заманда дин, дин безнең милләтебезне саклады. Килешә алмыйм, дин безнең милләтне сакламады. Дин башка э, җавап, э, проблемаларга җавап бирә. Милләтне тел саклый. Милләттә телдә милләтнең коды ята. Анда тарих та, анда мәдәнияте дә, анда гореф-гадәтләр дә, анда сәнгате дә милләтнең. Менә шулар сакланганда тел дә, ә театрда шул тел беренче урында тел шул тел янына музыкасы да килә аның тарихы да гореф гадәтләре дә театрда менә күрәсең халыкка менә шушы әйбер якын шушыга сусаган яшьләр шуны күрергә телиләр аларга аларның гаебе түгел инде хәзер теге менә бу планшет э, планшетлар телефоннар булганга бөтен нәрсә русча бөтен нәрсә русча ә татарча начар белгән артист татар театрында эшли аламы Илдар Эшлиләр абый? бит әле, эшлиләр. Эшлиләр Менә шул. аны Рольне ятлап кына бәйләнәләр инде. тел байлыгы булмаса, ул артист, ул чын татар артисты була алмый. Менә сезнең белән рәхәтләнеп татарча сөйләшеп утырабыз. Нинди генә теманы алсак та, без сезнең белән хәзер любой темага, теләсә нинди темага сөйләшәбез. Хәтта минем дә паразитка урысча сүзләр керә. Төрле темага сөйләшә алабыз. Ә менә яшьрәк әйтегәйме, менә э, тел байлыгы, фикер сөреше шикле булган, тар булган яшьрәк артист килсә, мин дә аның янында шулай ук менә э, бер яссылыкта утырачакмын. Юк, ул татарча аның тел байлыгы юк, ләкин ул бит Илгиз Зәйниев язган, Туфан Миңнуллин язган текстны өйрәнеп сөйли бит. тегеләр авторның текстын сөйли бит ул ул башка менә тормышта интервью биргәндә ыкмак итәргә булса ала теге сүз әйтә алмый татарча алар гаепле түгел аның чоры шундый инде менә монда чор инде шулай әлбәттә чор гаепле ләкин э, менә журналистлар еш бәйләнәләр сез менә театрда э, үзегез әле русча сөйләшәсез русча сөйләшеп була э, кирәк анда чөнки безнең профессиональ лексика Ул рус телендә бара. Шулай шул Тәрҗемә ителмәгән. Аны тәрҗемәсе кирәкми дә безгә бик еш рус режиссерлары килеп эшлиләр. Без аларга татарчадан тәрҗемә итеп утырыйк мыни? Рус лексик, э, профессиональный лексик. Терминология.
Сөйләшергә мәҗбүрбез. Чөнки аңлап булмый. Действие дибез. Гамәл действие башка әйбер ул. Бездә хәрәкәт, хәрәкәт түгел, хәрәкәт кул күтәрү. Ә менә бер нәрсә эшләмичә, действуй. Бер нәрсә эшләмичә. Кулыңда күтәрмә, селкенмә дә, но действуй. Я действую внутренний действие бар. Менә ул, менә шундый үзенчәлекле сүзләр алар, кубалар. ул профессиональный лексикон алар без без аның белән сөйләшергә тиешбез аннан башка башка вакытта тормышта инде э, мин бит э, үзем дә теге училищега кергәндә татарча белмидер шуңа әйтмәкче идем менә шуңа борайдым сүземне сез бит белмәгәнсез мин электен анда камал трилар уразиковлар бар иде без сәхнә теленнән безне ни шамуков абдуллабый шамуков укытты асия хайруллин старый гвардия алар вәкил закиров бар яшь артист бар иде алар татар теленең ничек әйтим аһәген белеп матур итеп татарча сөйләшәләр иде без бит хәзер күбебез татарча сөйләшәбез ләкин безнең аһәңдә рус аһәңе ята илдар абый алайса нишләпсең менә сез хәзер әйтәсез әйме старые гвардии бар иде дип әйтәсез әйме хәзерге чорлар өчен хәзер старые гвардии юкмыни соң бар Ә Өч нигә соң кеше, өйрәтмиләр? Дүрт кеше, биш кеше. Нигә бетте соң алар?
Биш кеше. Алар бит бар иде. Э, Мин Илдус Ахмаджанов, Әсхат Хисмәтов, э, Рузия Матыйгуловна, Ас- э, Фирая Акберова, Алсу Гайнуллина, Зөлфира Зарипова. Ә Менә нәрсә ничә- комачаулый менә шушы э, гвардиягә менә бу хәзерге яшьләргә өйрәтер өчен нәрсә Өйрәтер комачаулый? өчен түгел, э, сине без әйтүен ку- әйтәсең. Ишетүче юк. Менә.
Ишетергә Төп проблема да теләмиләр.
шул бит, Аларга Илдар абый. тегеләйрәк җайлы.
Ну бит инде бездә теге робот түгел, э, э, ни кебек нәрсә әле, старый, э, старый шорт кебек артларыннан йөреп, татарча сөйләш, татарча сөйләш, татарча сөйләш дип Сөйләш бәйләнеп дигән йөри. саен сөйләшмиләр Ул бит әле ямьсез ул. була. Бер әйтеп карыйсың, ике әйтеп Әйе. карыйсың. Кемдер э, оялып баш ия, кала, икенчесе кемдер демонстративно артыңнан русча сөйләшеп кала, ансы да бар. Монсы инде хөрмәт күрсәтмәү дигәнне аңлата. Хөрмәт күрсәтеп, Илдар абый, бик күп язалар безгә тыңлаучыларыбыз хөрмәт күрсәтеп. Укыйм әле, чөнки э, бик күп хәбәрләр килгән. Хәерле кич, Айгөл. Илдар абый Хайруллин ник профессор түгел икән, бик зур талант иясе бит дигән. Менә э, беләсезме, м- миңа калса ниндидер теге дәрәҗәләр, медальләр кирәк түгел. Монда халыкның тануы, халыкның сине шулай күрергә теләве Юк, тегеләр булса да мөһимрәктер. әйбәт инде, рәхәт. Ә, Ул- ә, Юк, профессор шулай, нигә? Ул бит теге ни, институт культурада укытырга, институтта укытырга кирәк. Мин анда тугыз ел укыттым да киттем, э, канәгать булмыйча. Э, Миңа якынрак менә бу училище, театр училищесы. Аермасын әйтәм. Институтка күбрәк Керәләр яшьләр югары белем дипломын алыр өчен. Әйе. Әйе, училищега киләләр 16-15 яшьлек балалар, фанатично артист булырга телиләр, аларны эшләтер була, аларны кызыксындырып була, алар бирелеп эшлиләр. Ә тегендә, ну, бездә бит керү авыр түгел, шигырь укырга нәрсә анда, Ниндер теге сопроматлар белергә кирәкми. Э, к- э, Институтта кереп утыргач, аларны эшләттерү бик авыр. Икеле куя башласаң, э, ни, э, бөтен кафедра җыгрып килә. Синең нишлисең, безнең ни, ни, показательләрне бозасың, безгә бит премия булмый аның өчен. Алай куйма, әйдә эшлене хет куй инде дип. Э, Менә шундый әйберләр белән канәгать булмадым да мин и- тугыз елдан соң институттан киттем. Э, райс э, куямыш вакытында райс һәм шбиләев иде ректор ул вакытта училищеда менә була монда файдалы һәм нәтиҗәле дә монда килгәч э, театр училищеның дипломы бит беркемгә кирәкми театрга гына кирәк менә бу белем алган өчен Э, алган дип э, әйтер өчен генә бөтенесе менә шуны алгач э, театрга киләләр шуның белән горурланабыз мин инде ничә ел хәзер аларны өйрәтәм училищены бетердегез өченче курста әйтә башлыйм әзерләнегез институтка заочно керергә барыбер югары белем турында аттестат кирәк өе училищены бетерәләр театрга керәләр заочныйга керәләр заочныйда яраталар институтта чөнки монда профессиональ уже актерлар аларга алар белән бик мавыгып утырасы юк нәрсәдер э, заочный заочный бит инде алар әзер инде әйе ике атнага киләләр дә ә болар э, аларга нәрсәдер белем биреп булмый бит ике атнада ә болар әзер болар беләләр болар белән кызыграк эшләү дүрт ел уза да китә биш ел монда уза да китә аларның белем турында Э, югары белем турында диплом була. Ә хәзерге заман югары белем э, дипломына бәйләнгән, әйтик, менә э, Әлмәт театрында бар иде Камил Валеев. Ул 60-нчы еллар, 65-нче елны Әлмәт театры каршында студия бар иде. Шунда 2 еллык студия бетергәндә гомер буе эшләде ул. Главный режиссер вазифасында үткә үткә эшләде, рольләр уйнады, театрның гомер буе стрәп алып барды. Заманалар бозылды, менә бу э, дипломга бәйләнгәч, институт культураны э, бетергән кыз килә, э, Камил Валеевтан, халык артисттан зарплат зуррак. Чөнки моның э, э, аттестат бар, теге югары белем турында аттестат бар. Ә Камил Валеевның аттестаты юк. зарплата тегенең зуррак. Менә нишлисең, менә парадокс, парадокс, андай әйберләр дә бар. Чираттагы бер сорабыз тагын. Хәерле кич, Айгөл һәм кунагыгыз. Илдар абый, сезне Казанның яңа бистәсе белән нәрсә бәйли? О, Рәхмәт. яңа бистәсе, яңа бистә. Беренчедән, беренчедән яңа бистә зыйратында ул вакытта теге элек э, иске капкасыннан йөргәндә капка төбендә анда минем әбиләрем бабайларым әтиләрем әниләрем әниләрем күмелгән анда апаларым күмелгән анда шул бәйлидер шуннан соң мәктәп театральный училищеда укыганда анда минем дустым яшидер фәрид мәмәшев гел аларга студент кеше бит гел ач була ашарга гел аларга барадыр фәридкә андагы Яңа Биста татарларның үзләре бер сәнгать ул, үзне үзенә күрә бер дөнья ул. Анда барып татарча сөйләшеп, аларның хәтта акча бәй, акча исемнәре дә бүтән иде. Алар бөтенесе ниндидер тормышка яраклы шундый булган кешеләр. Авыл кешесе дә түгел, ләкин шәһәр кешесе дә түгел, үзенә бер кызык дөнья иде. Шуңа күрә 4 ел буе әле аннан соң Фәрит Мәмәш Аны күп кеше белә анда Фәрит Мәмәшне Яңа Бистә. Хәзер таралды инде ул элеккеге та Яңа Бистә таралды, ләкин ул үзенә бер бик сагындыра торган матур бер дөнья иде. Шуңа күрә мин аны бик яратам. Рәхмәт, Илдар абый, җавабыгыз өчен. Тагын бер хәбәр. Әссәламә галәйкем, яраткан тапшыруыбызның алыштыргысыз алып баручысы Айгөл Хәйруллинага һәм кунагыбыз Камал театрының популяр артисты Илдар Хәйруллинга. Ва галәйкем әссәлам. Буа якларыннан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Бүген Айгөлебез студиягә кемне чакырыр икән дип уйланып йөри идем. Социаль челтәрдән Илдар Хайруллин булачак дигәч, дигән юлларны укыгач, шатланып куйдым. Чөнки ул минем генә түгел, күпләрнең яраткан артисты да. Мин Илдар кордашны 1970 елдан бирле беләм. Алар шул елны легендар режиссер Марсель Сәлимҗанов курсын тәмамлап, Камал театры труппасына кушылганнар иде. Алар арасында Фирдәүс Хайруллина, Фәридә һәм Айдар Хафизовлар бар иде. Мин аларның тәүге рольләрен дә хәтерлим әле. Башкорт драматургы Нәҗип Әсәнбаевның Канат җәйгәндә драмасында яшь актер Илдар Хайруллин яшь үсмер Мусаны уйнады. Шуннан бирле ярты гасырдан артык гомер узган да киткән. Илдарның башкарган образларын саный китсәң, алар йөздән артык булыр иде. Мин аларның күбесен карау бәхетенә ирештем. Төрле характердагы капма-каршы рольләр. Ә менә грузин язучысы Надар Думбадзеның Борчылма, әнием драмасы турында аерым тукталып үтәсем килә. Ул вакытларда Рәсәйнең күп кенә театрларының репертуарын шушы спектакль бизи иде. Илдар Хайруллин әлеге спектакльдә төп рольне, ялгышмасам, Таймурас ролен башкарды. Аеруча шул роль белән зур уңышларга иреште. Бу турыда Мәскәүнең абруйлы театр белгечләре Илдарның иң яхшы Таймурас ролен башкаручы дип матбугат битләренә дә язып чыктылар. Илдар Хайруллин киң диапазонлы талантлы актер. Ул педагог та, театр училищесында бик күп шәкертләрне тәрбияләде. Шулай ук режиссер да Илдар Хайруллинның тормыш юлы һәм иҗаты турында кандидатлык диссертациясе язып булыр иде. Кем белә, бәлкем киләчәктә сәнгать белгечләре, театр тәнкыйтьчеләре бу эшкә алыныр. Чөнки халкыбызның бөек актеры Илдар Хайруллин моңа лаек. Рәхмәт. Аның исеме күптән татар театры тарихында алтын хәрефләр белән язылган олуг шәхес. Без театр сөючеләр яраткан артистыбыз Илдар Хайруллинны гастрольләр белән Буа шәһәрендә көтеп калабыз. Исәнлек, иҗади уңышлар, сәхнәләрдә Алсу Гайнуллина һәм Искәндәр Хайруллин белән бергә матур-матур образлар башкарырга Раббыбыз насыйп итсә иде, әмин. Ихтирам белән, театр сәнгатен яратучы Дамир абыегыз, Буа. Ай, менә белә, әйе, аңладым, аңладым кем. Дамир абый. Сәлам сезгә, Дамир.
Ул һәрчакта да менә шундый илтифат күрсәтеп, безнең һәр килгән шәхесебезгә э, шундый матур үзенең фикерләрен, Белеп яза бәяләрен бит әле, белеп белеп яза. яза, Ул әйе. һәрбер Ярата. сәнгатьне бик ярата. Чынлап та, э, бүгенге көндә э, сәнгатьне белеп я- яратып кына түгел, аны белеп яратучылар күбрәк булсын иде. Мин бары тик менә миңа ошый, мин яратам дип кенә түгел, ә тарихын белеп. Э, Шул ук вакытта аның геройларын белеп, әйеме? Андыйлар хәзер э, юк шул менә без барабыз да, карыйбыз да, кайтабыз. Менә мәсәлән, соңгы премьераларның берсе Гашик Кәрип. Э, миңа барырга туры килде һәм э, бар иде күп кенә шәхесләр, журналистлар арасында, медиа белгечләр, әйме, медиа шәхесләр һәм аңламадым дип чыгучыларны күрдем мин. Әгәр дә син театрга барасың икән, син әзерлекле барырга тиеш иң беренче чиратта. Э, билгеле, мин укыган кеше буларак, мин аны аңлыйм. Ләкин менә шушындый тапшырулар аша да тамашачыларга аңлатасы килә. Әгәр дә син теге яисә бу спектакльгә барасың икән, син аның режиссеры кем икән? Әлеге әсәр кайчан язылган? Э, һәм инде әлеге әсәрне кайда тагын куйганнар, кемнәр уйный? Актерларны гына карап түгел, нәкъ менә шушы әсәрнең тарихын да белеп бару мөһим. Илдар абый, әйтегез әле, мөмкин булса, Гашык Карибне карап чыкканнан соң шундый сүзләр ишетергә туры килдеме сезгә дә? Э, Юкмы? Э, бәлки мин генә ишеткәнмендер. Укымыйча баручылар булгандыр бәлки. Театрга килгәндә нинди булырга кирәклеген син менә дөрес әйттең. искитмәле тирән итеп аңлатып әйттең театрга киләсең икән сюжет кына карарга түгел театрны белеп сәнгатьне белеп сәнгатьне аңлап син аңламыйсың икән бәлки син ул дәрәҗәгә үсеп җитмәгәнсеңдер бәлки сәнгатьне аңлап бетермисеңдер бәлки аның өчен интеллектуаль бераз гына тәҗрибә кирәк интеллектуаль үсеш кирәк бит аның өчен ә бу спектакль безнең өчен бик кызык булды әлбәттә режиссер шуны әйткәч текст булмый пластика хореография пантомима белән генә эшләнә дигәч без үзебез дә бик аптыраган идек ләкин бу кеше сергей юрьевич землянский ул мәскәүдә театр сатирның баш хореографы хореографы, костюмнарны Вахтангов, Мәскәүдәге Вахтангов театрының баш рәссамы, э, фамилиясын оныттым, Максим э, әллә кем, э, менә шундый зур кешеләр килеп эшли башладылар. Һәм беренче репетициядән үк алар безне җәлеп иттеләр. кызыксындырдылар әйтәм бит теге сәнгать э, творчество путь поиска диләр менә төрле формалар булырга тиеш һәм без монда бер заман яңа форма күрәбез репетиция башланыр алдыннан ике сәгать безнең тренировка иде растяжка шпагат чабу физкультура белән шөгыльләнәбез тәнне өйрәтәбез тәнне җиңеләйтәбез тәнне яраклаштырабыз шушы әйбергә шуннан соң ике сәгатьтән соң 15 минут тәнәфес буладыр иде эшли башлыйдык, менә спектакльне куядыр ие. Нәрсә бу әйбер? Монда текст юк, монда пантомима аша, жест, хәрәкәт аша, кул, аяк, караш белән э, э, сюжетны бирәбез. Сюжетны бирәбез. Без бит өйрәнгән сүз белән. Әйе. Сүз белән җиңел.
Мин әйтеп җибәрдем дә, ә монда сүз булмагач, минем эч Актерның эчке дөньясы туларга тиеш һәм аңлатыр өчен менә шушы энергетика минем һәрбер хәрәкәтемә, һәрбер жестыма керә, һәрбер карашыма керә башлый. Ә ул энергетика бирелә күчә зрительгә тамашачы шуны күрә менә мин ул сүзне сез әйткән сүзне тек аңлап бетермәдем беренче көн шул артистлар карады журналистлар карады менә алардан гына берничәсеннән ишеттем Гади халык карый башлады. Таптан утыралар. Мин тикшереп карыйм, мин теге бик э, тәвәккәл кеше, нитәм, кайялы, үзлим әле. Юк. Юк, аңламаган кеше юк. Э, битараф калган кеше юк. Финалда бит без менә чыгабыз баш ияргә. Бөтенләй якыннан бит э, круг әйләнә, сәхнә әйләнә. Без бөтен кешеләрне күрәбез. Бөтен кешенең күзле Күзләреннән күренә, бөтен кешенең күзләре ялтырый. Э, Аңлатып булмый аны. Бөтенесендә эмоциональный воздействие булган. Сәнгатьнең төп максаты эмоциональный воздействие на зрителя. Бөтен кеше ах дип чыга. Бәлки нәрсәдер аңлап бетермәгәндер. Менә мин э, көн саен йөрим э, планета фитнес төнлә белән, кич белән. Оннан соң э, көн саен бассейнда. Анда урыслар бар, Ике менә ике гаиләне беләм мин. Ике гаилә, алар миңа урыслар олы яшьтәге, олы яшьтәге дип инде 55, 56 яшьтә ирле хатынны 20-21 яшьле кыз, ике кызлары бар, алар киләләр, һәрбер премьераны карыйлар, һәм тагы бер э, анда э, таныштык инде, хә, дусларым дип инде, тагы бер га- гаилә, э, ирле хатыннар, алар бөтен премьераны карыйлар. моннан да шәбрәк спектакль күргәнебез юк шулкадәр эстетик э, ләззәт алдык ди монда костюм да матур пластика матур хореография матур утлар белән дә матур ә музыка монда бит теге без өйрәнгән теге әпипә музыкасы галиябан музыкасы түгел монда без я, без былай тормышта яратмый торган музыка яңгырый ләкин ул музыка да кабул ителә Һәм бик шикләнеп кенә шул уйный башлаган идек. Хәзер ләззәт ала башладык. Ләззәт нәрсәдән? Халыкның безгә кире килгән энергетикасы сизелә. Бик кызык. Анасы шәрык залының да үзенең бер гаҗәп атмосферасы бар, әйеме? Оригинальлыгы бар.
Мин аңа бик кибән киткән идем. Әнә Илгиз Зәйниев куйды Сияркәне, Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча Сияркә спектаклен куйды. Без өйләнгән бит теге зур сәхнәгә, зур сәхнә тегендә уйныйлар, без залда утырабыз. Ә монда түгәрәк. Ничек болай инде? Тапкан э, җаен, тапкан җаен уйнадылар артистлар, искитмәле уйнадылар һәм мин яраткан, үзем яраткан спектакль, үзем яратып уйнаган спектакль иде. Бән китеп карап утырдым бу спектакльга. Мин бик э, ни критичный кеше, мин әйтәм хәзер м, э, спектакль башында мин әйтәм, спектакльне беләм, яхшы беләм. Хәзер спектакль беткәч, бөтен замечаниеләрне әйтәм дигән идем. Менә валлахи бер генә сүзем дә булмады. Бер генә сүзем дә булмады. Куелган да шәп, артистлар да шәп уйныйлар. Ә сез э, спектакль караганда гади тамашачы булып карыйсызмы? Юк, булмый. Әллә инде режиссер?
Булмый, Булмый, гади Барыбер.
гади. Юк, алай булмый. Барыбер профессионал күзлектән карыйсың. Барыбер профессионал күзлектән, э, чөнки а, таганың нәрсәсе бар менә профессионал күзлек. э, Кемдер бер кибән китә ул. Эй, әйбәт булды инде. бит. Ә профессионал күзлектән карыйсың, җитмәсә әле укыткач, спектакльләр куйгач, менә бу әйбер. Камил әйбәт уйныйлар. Мактауны бик мактамыйм, чөнки камиллекнең чиге юк. Ничек әйбәтләр уйнасаң да, әле анда тагы кала урын. Камил иң беренче җитешмәгән якларны э, кыйтык якларын алып ташларга киңәш итәм ә монда минем булмады башка әйберләрдә шул күңелдә кала эх менә моны эшләсәләр ие менә болайрак эшләсәләр ие монда булмады монда әйбәт эльдар абый театр шундый сихри дөнья э, ул дөнья турында бер сәгать эчендә генә сөйләп тә гомумән э, сезнең кебек шәхес белән бер сәгать кенә дә түгел Көннәр, атналар буе сөйләшеп утырырга була. Әйе шул. Эй, мин башладым гына әле. Кызып кына киттем. Э, чынлап та э, меңнәрнең күңелләрен дәвалый, хыялларын э, чынга ашыра, матурлык, өмет бүләк итә торган шундый матур дөнья ул театр. Якынлашып килүче халыкара театр көне белән дә котлап узыйм, чөнки бу атнада тантана матур ыыы чара булачак әмин театр әһелләрен җыя торган бик матур чара ә сәхнә осталарын театрның барлык барлык хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәм белән ихлас күңелдән ыыы котлап ныклы сәламәтлек телибез сезгә һәр барчагызга да иҗат тынгысызлыгы булсын менә шул булганда рәхәт яшәве ыыы һәм алга китеш була һәм сезгә рәхмәтле тамашачылар телибез рәхмәт сезгә эльдар абый сезгә бик зур рәхмәт хөрмәт күрсәтеп Безнең студиябезгә килгәнегез өчен бик шат булдык, мәмнүн булдык һәр барчабызда. Таңлаучыларыбыздан күрдегез, ишеттегез, нинди матур хәбәрләр килде. Шәхсән мин теге үземчә әйтим инде, күңелем мәтәлчек атынды. Чынлап та Илдар абый. Бик рәхәт булды. Рәхмәт сезгә шул кадәр саллы, мәгънәле фикерләрегез өчен. Һәм э, үзегезнең телә әйткән фикерләрегез өчен, тыңлай теләкләрегез өчен. Миңа калса бүгенге тапшыру мәгълүмати генә түгел, шул кадәр э, теге тәрбияви дә булгандыр дип э, шундый итеп эшлисе килде. Рәхмәт сезгә бик зур. Э, Остазым дип язып куйдым бүген социаль челтәргә дә. Менә күпләр сезгә шундый рәхмәт сүзләре әйтеп яшәсеннәр иде, һәр чакта да рәхмәтле булсыннар иде. Инде сез дә үзегезнең теләкләрегезне тыңлаучыларыбызга әйтә аласыз, рәхим итегез.
Барысына да бик зур рәхмәт тыңлаганыгыз өчен, менә сораулар биргәнегез өчен, шундый матур сүзләр язганыгыз өчен. Әлбәттә, исәнлек саулык барысына да. Исәнлек саулык, шатлык, сөенеч, бәхет, уңышлар һәм барыбыз да театрны яратыйк, театрда очрашыйк. Безнең яңа әсәрләребезне карап, рәхәт алыгыз, күңелегезне ачыгыз, уй уйлар уйлагыз. яңа фикерләр тусын, тормышта дөрес яшимме, нигә тегеләр, нигә болар шулай эшләде икән дигән театр бит ул күңел ачу гына түгел, театр ул тәрбияләми дә, театр кешеләрне уйландырырга тиеш. Менә театрда очрашып, бер-беребезгә шундый шатлы минутлар бүләк иткән өчен барысга да сезнең барысга да рәхмәт.